Indiki temamyz kwadrat deňlemeler. Kwadrat deňlemeler şu ýagdaýda ýazylýan deňlemeleň görnüşlerine kwadrat deňlemeler diýilýär. Bärde kwadrat diýilmesiniň sebäbi bilinmeýän näbelli x-iň derejesiniň 2 bolmagy. Öňündäkilere koeffisient diýýäs. Bu hemişelik san. Bir şert bar bärde. A nola deň bolmaly däl. Sebäbi a nola deň bolan ýagdaýynda kwadrat gitýär. Ol eýýäm çyzykly deňleme bolup galýar. Şonuň üçin, indi kwadrat deňlemeleri çözmek meselesine geçsek, kwadrat deňlemeleriň ählisini bir formula bilen çözüp bilýäs. Bir formula diýenimiz şu ýerde berlen formula x we ýene bir ýagdaý x kwadrat bolany üçin şu ýerdäki hemişe e, kwadrat deňlemelerde iki jogap çykýar. Şonuň üçin formulada x bir iki diýip ýazyldy. x bir iki diýmek x bir we x iki jogap diýmek. Formulamyz minus b plus minus köküň aşagynda b kwadrat aýyrmak 4 a üsse gatnaşan 2 a. Şu ýerdäki köküň aşagyndaky bölegi biz diskriminant diýip atlandyrýas. E, bärdäki aýyrmak goşmak diýmek. Meselem x biri eger şu aralygy goşmak diýip işlesek, x iki üçin şu aralygy aýyrmak diýip işlemeli bolýas. Indi, mundan başga-da, käwagt ulanyp biljek bir usulymyzam bar. Köpeldijilere dargatmak usuly. Indi şu ýerde men ikisinem görkezmekçi. Ýöne ol köpeldijilere dargatmak usulyny hemişe ulanyp bilmeýäňiz. Eger dargadyp bolmaýan bolsa, ýene-de aýlanyp-öwrülip şu formulany ulanmaly bolýaňyz. Onda seredeli, mysala seredeli. Birinji ýagdaý, Dargatma köpeldijilere dargatma usuly bilen işlesek näme etýän men şu ýerde x kwadrat x kwadrat näme diýmek haýsy sanyň ýa-da nämäni köpeltmek hasyl edip ýazyp bilýän x köpeltmek x diýip ýazyp bilýän 2 ni näme diýip ýazyp bilýän 2 köpeltmek Bir diýip ýazyp bilen. Şeýle barlan ýagdaýymda şu netije çykmaly, muň bilen muny köpelden ýagdaýymda şu netije çykmaly. Ony seretýän x köpeltme x x kwadrat, 1 köpeltme 2 2. Hiç hili mesele ýok. Indiki barlamaly zadym şu 2 bilen x-i köpeldenimde 2x. E, bu 1 bilen x köpeldenimde 1x. Ve men şular jemlän ýagdaýymda ortadaky e, baham gelip çykmaly. Minus 3x. Ine, bir x goşmak iki x, üç x bolýar. Ýöne plus üç x. A maňa minus gerek. Onda näme etýän men? Şularyň ikisiniň hem öňüne minus goýýan. Sebäbi minus bilen minus köpeldimde ýene plus ikini alyp bilýän. Indiki etjek zadym şu ýagdaýy nola deňlemek, bu ýagdaýy nola deňlemek. Şonda x aýyrmak 2 deňdir 0 bolanda x-imiziň bahasy 2, X aýyrmak bir, deňdir nol bolanda x-iň bahasy bir. Bu näme üçin beýle aýry-aýry ýazdyk? Bu aslynda şu ýerdäki aňlatmam başgaça ýazylyş şekli x aýyrmak iki, köpeltmek x aýyrmak bir, deňdir nol. Haçanda şuny açan ýagdaýyňyzda x kwadrat aýyrmak üç, x goşmak ikini alýaňyz. Men muny x sanyny köpeltmek hasyly diýip ýazdym. Köpeltmek hasyl Nola deň bolýan bolsa, ýa şu ýaýyň içi noldur, ýa-da şu ýaýyň içi noldur. Eger şu ýaýyň içi nol bolsa, onda nola deň diýip işlämizde x-iň bahasy iki bolmaly. Ýok, eger bu ýaýyň içi nol bolsa, onda x-iň bahasy bir bolmaly. Indi şu bir mysaly e, diskriminantly formulamyz bilen işläp göreli. Ilki e, şu şu Bölege men köküň içindäki bölege men näme diýdim? Diskriminant diýip atlandyrýas we şu simwol bilen belleýäs. Onda ilki diskriminanty tapjak bolsak, diskriminantymyz b kwadrat. Ine, şu öňünde hiç hili san ýok bolsa men 1 bar diýip alýan. Diýmek, şu bahamyz a. Ine şu minus 3-ümiz b.

Minus B. B-miz minus üç. Öňündäki minus B boljak bolsa, minus minus plus bolýany üçin göni üç ýazýan. Ilki goşmagy alaly. Goşmak köküň aşagynda bir. E, aşakda-da iki köpeltmek A-myzam bir. Diýmek, kökden bu bir bolup çykýar. Üç goşmak birim dört. Dört gatnaşan ikiden deňdir iki. Diýmek, e, x birimiziň bahasy iki. Ikinji ýagdaý x iki deňdir üç ýene şu bir zat. Ýöne diňe şu ýerde goşmaň ýerini aýyrmak bolýar. Kukuň aşagynda bir, aşakda-da iki köpeltmek bir. Indi üçden bir aýyrsak iki, gatnaşan iki deňdir bir. Diýmek x iki hem bir. Şu ýerde iki jogap tapdyk. x bir deňdir iki, x iki deňdir bir. Şowur jogap. Berde iki bilen birde, berde iki bilen bir. Bu çözüw usuly hemişe ulanyp bolanok, ýöne gysga ýoldan tiz çözmek üçin ulanylýar. Bu ýol hemişe-de öz güýjüni saklaýar, islendik islendik ýagdaýdaky kwadrat deňlemeleri şu usul bilen çözüp bilýäris. Indi kwadrat deňlemelere degişli diskriminandyň ýagdaýyna seredeli. Diskriminandyň aljak bahasyna görä, meniň köküm nähili üýtgäp bilýär? Kök diýýänim deňlemäniň çözüwi. Çözüwinde alýan bahalary bolýar başgaça aýdanda. Indi ýaňky diýşimiz ýaly diskriminant diýýäs şu bölege. Haçanda diskriminandym noldan uly bolan ýagdaýynda, onda deňlemäniň iki sany hakyky köki bolýar. Ýaňky ýaly, ýaňkyda mesele miksan hakyky kök bady, bir we iki. Haçan-da diskriminandym nola deň bolanda, onda deňlemäniň bir köki bolýar. Bir köki ýöne meňzeş kök, meselem diýeli, iki jogapda-da jogap minus bir çykyp biler. Haçan-da diskriminandym noldan kiçi bolan ýagdaýynda, onda deňlemäniň hakyky köki ýok diýip aýdylýar. Sebäbi diskriminant köküň aşagynda minus ýagdaýda bolsa, men ony kökden çykaryp bilmeýän. Kwadrat deňsizlikleri nädip işlemeli? Kwadrat deňsizlikleri işlänimde etjek zadym edil kwadrat deňleme ýaly kökleri tapmak ilki. Onda şu ýerde mysalyň üsti bilen işläli. Men hemme sanlary bu tarapa geçirmekçi. Onda bärde 0 galýar. 0 uludyr, deňdir x kwadrat aýyrmak 3x Goşmak, dörtden. Indi men şuny deňleme diýip ýazanymda, x kwadrat aýyrmak üç x goşmak dört deňdir nol diýip ýazanymda, x, x, bu-da hmm, dört köpeltmek bir diýip bilýän. Bärik geçende bu aýyrmak bolup geçýär. Dört köpeltme bir, minus, şu minusy şu ýere goýan sebäbi garşylyklaýyn hasaplanymda minus dört x goşmak bir x minus üç x berýär, diýmek ýazyş şeklim dogry. Onda x aýyrmak dört deňdir nol boljak bolsa x deňdir dört. Biram x goşmak bir deňdir sebäbi bäri plus eger minus ýok bolsa plus bolýar. x deňdir minus bir. Indi e, anyk haýsy aralykda meň çözüwim ony bilmek üçin Şeýle bir tablisa gurýan. Ilki minus bir, ondan soň dört boljak ýagdaýda. Haçanda şu ýerde deňdir bolsa, men muňam özüni alýan. Içini dolduryp togalaýadym öňki gezegem ýadyňyza düşen bolsa. Soň x kwadradyň öňüne seretýän. Eger Plus bolsa, şu ýerden plus diýip başlaýan. Haçanda şu çyzygy görenimde alamatymy üýtgetýän. Ýene çyzyk görýän, alamatymy üýtgetýän. Indi maňa haýsy aralyk gerek? Haýsy aralyk gerek? Noldan kiçi bolan ýagdaý gerek. Noldan kiçi bolan ýagdaý minus ýagdaý bolýar. Diýmek, meniň jogabym minus 4, minus 1 bilen 4 aralyk, minus 1 bilen 4-üň özem degişli. Onda minus birden dörde çenli diýip ýazyp bilýän. Isleseňiz barlap ýerine goýup görüp bilersiňiz. Mysal üçin diýeli noly şu ýere goýsak, nol, dört, nol. Dört noldan uly. Diýmek meň deňsizligim ýerine ýetýär. Indiki mysalyma seredeli. Indiki mysalym ýene şu bir usuly ulanýan. Eger ilki ýaýy açaly, ýaýy açyp X kwadrat goşmak iki x otuz bäşi bärik geçiren ýagdaýymda minus otuz bäş uludyr noldan indi edil men muny deňlemän çözüşim ýalak çözjek bolsam bu x köpeltmek x bu ýedi köpeltmek bäş bir minus bolmaly haýsyna minus goýjagymy şuňa görä karar bermeli bolýan. Haçanda goşamda plus çykmasy üçin kiçä minus berýän, ula plus berýän. Ýedi plus ýedi köpeltmek minus bäş, minus otuz bäş bolýar. Onda barlanymda ýedi x aýyrmak bäş x, iki x bolýar. Diýmek, jogap dogry. Onda men şu ýerden göni x goşmak ýedi deňdir nol diýsem, x-iň bahasy minus ýedi. X aýyrmak bäş deňdir nol diýsem, x-iň bahasy bäş. Onda ilki kiçini ýazýan minus ýedi plus bäş. Tablissany çyzýan. Bu gezek boş edip alýan. Sebäbi deňdir ýok. E, x-iň öňündäki baha plus, no plus, minus, plus. Maňa haýsy aralyk gerek? Noldan uly aralyk gerek. Onda şu ýer we şu ýer meň jogabym bolýar. Ony başga nädip görkezip bilen? Minus tükeniksizlikden başlap, minus 7-ä çenli. Minus 7-iň özi degişli däl.

Deňlemeler we deňsizlikler bilen baglanyşykly düşündirjek temalarym şulardan ybarat. Islendik ýagdaýda sorag ýüze çyksa sorap bilersiňiz. Özüňizi barlap görmek isleseňiz, men e, mysallary aşakda goýaryn. O ýerde sorag ýüze çykanda-da çekinmän sorap bilersiňiz. Indiki temamyz polinomlar. Polinomlarda görüşýänçek. Sag boluň.